le ke lenaneo la bua setswana se se monate segmente ya moitse dumela retso le mao nka utlwa we eh, no dumelang dumelang babogedi ba eh, bua setswana se se monate um nya ke itumela gore ke be ke le mo koloi e itsagaleng um koloi e tumile a re koloi e itsagaleng banna oe monamateng a koloi e a itsagale kontle oh, re ka nna ra e feta re sa itse gore ke epe ee, mateng a koloi e a itsagale banna ke a Ee.
itumela ne ke ra ga e le gore o batla go bua ka dikoloi tse di itsagaleng Ee. ne ke tla ba bontsha mona senepe sa koloi tse di itsagaleng ke ele baleng Ai, bona koloi ele monna tswa mo go one mo tampolaisa ba ka re le maabane e letse ke isitse bana sekolong ke gantse le pepepe Ee. mo se re mo gauteng bana oh, okay dikholo di a tsena ke yana semoto go bone kae kaeana gore ga e batle re ya re tlogela e tloga e itse go fetaampolaisa batho tampolaisa batho ka naanong monna jaaka e tlile mo re tlebe re e tlhagisitse mo bua setswana se se monate ya go eh. tlalatlala um eh, monna ga gona molato o itse re o tlhoka go nna le seo se batho ba go bonang ka sone gore ga o tlhaga jaana batho ba go bona gore ke o le o etla ba tle ba emise le dikgang tse ba di buang tse di maswe ba fetogele go tse di monate tangi tangi o se ka nanabelela batho monale ba o tla go utlwa dikgang tse di seng monate mona jaaka e letlwaedi ga ke nke ke rata go gore ke itsise baeng ba me ke rata ba ikitsise jaaka bone ba rata lefatshe le ba itse ka teng ah. jaanong mona o wa ga ramang monna ga re ka ko go wa ramang wa go ra go lalafa ga o ka lemoga le mo mafaratlhetseng mm. ke ipitsa rra go pono le ponagalo mm. ka gore ke tlogola ko ara seswana um ntate o tlogola ko ara selebogo nna le ene re ba ramaphumo o re hela o fureletse lefatshe le ka kwana sentse e le selebogo mhm. ee jaanong be batho ba tla batla gore ba ntse ba re ba re no ke mosimane fa re selego ka rrago ka eh, re bana ba fa ga maphunye fa ga sane fo gopane fale mhm. ee nna ka leina ke pontsho ee mosimane fa gopane ke tsene sekolo ko gopane ke ntse ke itse fela le pontsho seswana ka be ka fetsa sekolo ko motswedi high school mhm. ke fetile ka nka bari middle school e ntse ke le pontsho seswana mme gone tota ke mosimane a ramaphunye ko kgotleng ko kgotleng ee fa nna wa tla wa ika sentle tota ga o tshwane le rona basimane ba ko makeišeneng o re o mpotsa gore ke mosimane wa ga gona le ga le lerako ko lekeisa monna re lane la gore ka re ko lekeisane re ikae lo ka nna ra re ga gone mona ga rena dikgotlha golo kwa monna ga rena dikgotlha ka fo strateng sa ee ai go ra fela ke reno ke ka fo strateng se le sa mere mentsi bo big street simana bo big street ore ke mosimane wa konaledi ee Eya, bo feditse. Ya nna ke mosimane wa ko Gopane, ke goletse ko Gopane ko Boseja. Ke tsene sekolo ko Gopane ko Boseja ko Mokutong. Mm. E be ke yang ka bari ko Boseja, ko Gopane ko Boseja. Go ra re ke tswile fela ka Gopane ke ya high school. wa motswedi a ke ra nong ko motsweding go le monate no re ra ra re tswa sekolo e be re bona di-taxi tsa motswedi di folosa bana ba bangwe ba bina mo go tsone go le monate Ee, le uniform ya teng e le ntle yana ebe ke kgatlhega e kare mona ke ya go ya sekolong sele o tla tlogile phata fa ee ka gore um kere janjo ne ke sa e tsenya mo listing although mm. janjo ga le ke lefo ga e ne e se kgakala ee ga ke itse gore ke nne ke sa e tsenye mo listing mare sale ke kgatlhegetse motswedi ka gore le ntsala ke yone a tsena ko motswedi yana ga ntse a ntlotlela ka motswedi ke be ke a ba a rekisa motse ko re o rekisitse mo go nna diamond e be ke o kgatlhegela ne ke na le option ya gore ke e ra motshegare kapo teng ko motswedi mm. ke feleletse ke le ko motswedi ko motswedi ke fitlhileng ka ka itsege fitlhile ka itsege ko motswedi ke entle ke ke tla ke ntse ke itsege man ga ke le ko primary school ne ke itsebi ka the nickname e nne ke e teilwe ke mmasebogodi le mmamelope a maya go robale ka kagiso ke bagolo ba nne ba ba ntlhokomela ga ke mm. tsamaya ko bo standard four eh nna re godile re le mo eh, dikobo di di dikhutshwanenyana so ke bagolo ba nne ba phela ba ba ba etse tlhoko gore a ke jele phuza mantle Mm-hmm. ga ka bobedi jalo yaanong be mm. ba nta leina ba re motlhola o kgotsi motlhola o kgotsi a re leboge eh, bomme ba eh, jaanong leina leo la motlhola o kgotsi le be le ira gore mo sekolong ke itsiwe ee um jaanong le ba ba tona mo go nna ne ba ile e itse le ba ba nne ba le ko tlase because mm. mamalope o ne a kaema fa le ke ene o ne a le lentswe le ko godimo go feta mmasebo go jaanong tla motlhola o kgotsi a o jele so ne ba e ne e ka re e ne e ka re mo tlae mare mo e le eh. mothale kwa batla go itse gore a mosimane o le o jeng o jeng ee so um tsatsi le letsatsi nne ke ke phaka phuza mantla ebile nna ne ke le o ipoeletsang ka bo mm. boelediwang ko sekolong um ga ke boela nyana gape ko morago ne go na le mme o mongwe go teng mma sethaiso tota ko grade one mm. eh ko A ne ke le ko sub A monna ditedi tse tsa gago di a bontsha gore monna mogolo ne ke le ko sub A ya B kere gona go na le A le B ne ke le ko A B ya ga mma sethaiso eh mma sethaiso go gola ga ka jaanong jaana ga o mpotsa ka nna ke gopola mma Sethaiso ka gore mma Sethaiso ke ba e leng ke gola ka tsone dikojwana tsele um ne o tla fitlhele nna ne ke le o ke sa tsholeng scaftini mo tlelaseng go le gantsi so o ne a tla ba a tsere mo go lucky a tsere mo go mma motsetsa a tsere mo go rre ba one a tsere mo go gadima o le o pakile borotho o le o pakile bogobe o le o pakile rice ee. a ba tsaya scaftini tsa gage le ene a na tse a tla ba tse sa se pakile a ba tlhoma tlhoma dijo tsa bone fa jang so nna ga ke a go ja fale ke nna ne nna ne ke ja several colors ko tlelaseng a mpore tsatsi le letsatsi tsatsi le letsatsi ee so

ke simolotse jalo tota go tloga ko go A, ko go A ga re ya ko go B ya ka re ne re ntse re phakisiwa bo Mosokobane. Ee, fa le fa le ne ke kile ka join-a ka standard one ne ke tansa mo tlelaseng ya ga mma Mainile ne ke tansa . ga re tantsane ya ke ko standard one so wa bona gore o nna ntse o tlwaelega mo sekolong o nna ntse o tlwaelega mo sekolong ee, gore motlhola o tlhotse ke ole motlhola o kgotse ke ole motlhola o kgotse motlhola o kgotse ga ke ya ko standard two eh ko at least ne ke setse ke kgona go go ka amogetse gore ke kgona go ja bogobe le morogo hela ebe go nna gore go monate ebile teacher a fitlha go ne ke kgatlhela ka gore teacher e tle be e tla go go kopa mogobe le morogo
ee ebane re tho e a bonwa so nna ko gae ga re gola gona go irang go ne le batho ba temo mosadi mogolo ne le motho wa temo jaanong eh, rotho e tlhoga pele ga merogo yotlhe ga sena go lengwa yone le thepe yana o tla ba mm. ah, ka re tshwanetse re fetse re ikumotse ka re ya go tlhela e sokodisana le le dijalo tse dingwe ya nna ke ipakela bo morogo jana mm. ka ke ba last tene two ne ke rata go bina ko sekolong go simolola go bina ga ka ke simolotse go bontsha ko stana two mm. ga be go ntse go tla three four jalo go fitlha ke ya middle school middle school ne ke opela mm. so go raya gore ga re opela di-boys choir jalo um ga o tswe mo matlhong a batho ee. wesco ya rona e ne e wina e ne e felela ko bo di-eastern cape le di-durban ke di bone ka go opela um so ke dilo yana tse ne di diragala ke lekile go bina setso ke ne ke le mo groupung e ko nka ba re middle school ne re re bina re na le diphala tse tsa tsa colgate wa di bona ee ke a di bona Re na le diphala ai tsa mano o kore o Colgate. tsentse eh, Yeah. tlhogo ya colgate Colgate, eo o- yeah. o ithibile ka Ebile ka- ka plastic ya Damn it. borosho e tshesanyana e be re bina sekgele e be nna gore ga re tshwanetse re ye ko legato le le latelang ga gona difantse ko sekolong Yeah. jalo um ga ke a ra re ga ke fetsa standard seven ko nka bare ke ne ke setse ke binne setso ke opetse bo sequire ke hmm. rile diphala ke be ke a high school ko motswedi jaanong ko motswedi ha motswedi ke sekolo se se tona mare um ka fo kopelong ne re re se bokalo um ne se se fokola ka fo kopelong ne se ngatwa ke janjo ne re itse gore janjo tota ke one morena wa wa dikopelo so ko motswedi Ke belela gore mokgwa yana gore ke godisitswe ke mama le mmemogolo e be ke mmemogolo ke ra ausi wa ga mama, e be ke godisiwa ke nkoko motsala wa mama, ke be ke godisiwa ke mmemogolo ba bo mmemogolo ke gore ba babedi. Ga re ya ko bo masikeng ke ne ke ratwa thata ke bo. bontsala mme ba bomme mm. ka gore basimane nne ba ga ba bantsi kwa ga rona mare ne ke godisitswe thata ke bomme so le ga ke le ko sekolong thata thata ne ke ke kopana thata le batho ba bomme ee jaanong o itse o buile kgang e botlhokwa ee. o buile kgang e botlhokwa gore re se ke ra lebala gore re leboge Masthaiso mm. re seke ra lebala gore re leboge Masibogodi le ma le mamalope le mamalope eh, o setseng a tlogetse lefatshe le le ka kwano mamalope dingwaga di ka nna thataro tse di fetileng kana supa ee. ya banna ba godisitse bomme tota tota ba ba godile ga se gale malobanyana a nne tshwanetse ke bua ka mmastage go taya o santse a le teng um ke batho ba o fitlhele tla re ka re o nyala fele ba le mo tafoleng ele kampo ba fitlhe ba nele sengwe um eh, ke itumelela fela gore ba tlogetse motlhala jaanong le ga mmastage a le kwa ga gagwe a sa bue sepe le nna masibo go di ale kwa ga ga sa bile ba setse ba godile ee. mare ba tlogetse motlhala o e leng gore jang jaana ke tsaya gore ke phela bophelo bo le ba stukinyana stukinyana stukinyana um ee so modimo a ba a tla go itsege go botlhokwa ne re tsena koo. Ee, o itsege ka dilo tse di siameng. Go botlhokwa thata ga e le gore wa go batla go fetola matshelo a batho o tshwanetse o itsege ka dilo tse di siameng mm. batho ba kgone go kgona go buisana le wena. Um jaanong ke tlile ke tla ke itsege go feta ko high school ko matric yaka go sena motho o itsegeng go mpheta mo sekolong. yeah ke ne ke e rileng e rile re le ma matric ke boarding school ee ke be ke nna le ditšhomi ke kopanya ma grade 12 le ma standard 8 mm. gore ke le ka gore bana ba ba tlhaloganye gore man ee grade 12 le grade 10 ba tlhaloganye ke be ke kopanya mephato e mebedi wa bona re ba ba fogare ba mm. ne setse ba re itse mm. rona ma grade 12 now ke ga ke go na le linki ya gore fela ma grade 12 a mo motswedi le ma grade 10 ba utlwana mm. thata thata thata thata thata mm, ga ba ira di-event tse ne di ranwa ke rona ma grade 12 gote re ba thuse ee. e be e re kile ra ira event e nngwe wena le le mao ke be ke ra re ireng di-sixties ke a go tla go apere dipolopotho mo dilo tse le tsa kgale tse So event ele le yone e triggered selo se sengwe se se tona mo baneng ba sekolo ke ga ba simolola go because ka bonako nako eh. re rile event ke di sixties re itseng go ya go tshamekiwa music ya di sixties re ya go mm. apara dilo tsa kgale ke ga ne re simolola go ke teng fela fo lemoga ke ga ke ira play ka bonako ke raya mosimane mongwe ke moraya ke re ga se mageisha ke lebala leina la gagwe like Raymond rraago o ira sketch, a Raymond sketch e jang jaana ke a re wena ka mokgwa o apereng ka teng mm. o siametse kgang e ke e buang e ka re wena ke re o apere delelanyana e khutshwane mone o role dikausi o di goleditse go siame a re ra go ira sketch ke mo lele kare ga re tsena ko stageng o fitlhong kope madi a go ya sekolong a ba re fela ka re ee ka re wena le re tsena ko o nkope madi a kwa sekolong mme o make sure ga ke fetsa go bua ga ke go roga ke re ai o bo o tlhaba setlhako e tla be e fedile play ya rona ke one fela re ula gago e le wa go nkopa madi a go a sekolo a go a sekolo ke be ke mo omanya jaaka bagolo ba etle ba re omanya o kula bona o batla madi a sekolo ga wa maabane o letse o sa tlhatswa dikotlele o letse o sa ire ba go balela melato ba go balela melato a ya re ke be ke ra bota ke go potse mosadi mogolo a ko gae ga ke ra a ke ra seketšhe sele ke bona kare wena a lafto nkope madi a wa sekolo a ba tla tse school beke yana tla nkopa madi be ke era sketche sele ka bona go ka bona go ke be ke se go ke se lotolo se se lotolo sa ke le se lotolo se ke be ke mo koba jalo a ba betse ga a a a ena gore o siela sekolo sketche sele ne sele monate sele se kananyana mme ke batla go itse gore mosadimogolo nna a gomanya jang no o sokodisa jang mosadimogolo
um go itse gore lema ga o le ngwana o ngwana ee tota ke ka mokgwa o le jang jaana ke godisang bana ba ka ka teng ga ke ba gagamaletse thata mare ke a ba gagamaletse gore mm. ke ba itse gore ke papa ke ke bana ke nna ke rra bone um jaanong ga ke batle gore ke batle gore ba akanye jaaka nna kampo ke ba rese mo kgweleo o leng mo go nna e mm-hmm. sa ntse e le bana je ka moo gantsi bongwana ke la ga ke ba kgalemela ga la lo ke kwatile thata ke tla ba o mmanya mara fa le ke ba go motsa ke bana um ga ke gana go ba neela eng ke a gana fa le fa le ke tlotla tlotla le bone mm. ba bo gore ke ke batla ba ba ke ke bana ke bana ke bana ngwana ke ngwana so ne ke le ngwana ngwana o tlhoka go ya go tshameka bo ne ke tlhoka go ya go tshameka nakong ga o tlhatswe dikausi ga wa tlhatswa ga wa tlhatswa uniform hempe we ya para ile e ntse fela ja mo la leng ka moso mo ro e tlhatswa hempe e tshuka nano yone ya go boletsa sa e tlhatswa fane ya no tle bo ro e tlhatswa o le pele ditse mo la la teng oh. go ntle jana o sentse o iswe o be o betsa o tshwana ya go iso ka yotlhe ne ke atle ke tlhanolole hempe mona ke tlhanolotse marokgo wena na ye ne ka se ke ke dirile jaanong tsatsi le lengwe ebile nna nkile ka sekolong ke sa tlhapa ke re thatathata e go llata ka tomoga ka sekolong ke apa ga itse ke tsena banya a tswa ko ko assembly banyana ba bamne ba ntebeletse o mongwe ke le paramedic jang jaana o godile o ntse motona ba re phele a e be a ntebelela re pontshwa ga wa tlhapa ka re ke tlhapile re ga wa tlhapa ka re matlhe ke tlhapile a re a botubanyana bo ene itse se se seng se se makatsang ga jang jaana ga o le motonana ga o thanya o tsogala o ntse o le montle
o tsoga o ntse mo set ka re ne ke sa ipale ga e le le rothodi e mone le mo sefatlhegong a tshega gore a re e mone ga wa tlhapa jaanong ke ke ke ga- ke- ke go nna ngwana Yeah. wa gola o dira Mm. dilonyana tse mosadi mogolo a ko gae um kgang ya go a motswedi o ne a sa e voutela Mm. because motswedi gore a re ke a go palama taxi ya go batla madi ka letsatsi Yeah. le letsatsi mama a ka o ne a sa ntse a bereka mo velbeda ga ko e le a e le domestic worker jaaka la tle re ba bue ka sekgowa a ba re thusa jalo mo gae ee a thusa jalo ko kwa malapeng ko lapeng la ko ga um ntate o mongwe wa wa fa ga rapule fa le wa U_C_D_P ke mo santse o mo itse ke a ke a motshwara ke mongwe wa batho ba e rileng ga ntse ke gola fela nkile a re ke ile ko ga gagwe be ke mo fitlhela ba fitlha re nna fela re tlotla le ene le ka dithuto ke motho o ratang dithuto thata Mme so mama a ka o ne a bereka ko berekile di sengwe sebakanyana foo kana nako eo belvedart ne e le toropo tota ee a ne e setse ya ne e siwe jaaka e wela gore okay le toropo tota okay o ne a santse a le teng mm. no kgona go ya belveda ga taxi e be e tlala o bo boa ka re ga se fela bo rre pule nne ba nna koo ka gore go ra nne e le matona nako eo ee a puso e re ka sekeng ra e bua ka leina ee mme a se kgale o moka ke ga ba setse go go ke fela re UCDP ne sa ntse e le e le teng yone ee. e ise e, e phutlhame jaaka re mangwe pe ona sa ntse a eteletse go ee so ee. mama a ka ka rona a tsene mokgatlho wa UCDP le mm. one tota o recruitile maloko a mantsi a a le koko leo ee. ee so a ba a fetsa kry-ile mmere ko ga re ee mongwe a batho ba ba kileng ba ntlhatlhelela fela re tlota mm. Go be go nna gore mama a ka ka gore o bereka mmereko o potlana mme mogolo o nyatsa kgang ya gore ke ye motswedi mm. jaanong o ne a phela ga ke botoka a ba re go siame mona ke re wena o tsena ko motswedi ga ke batla madi a go palama o nneela lefielo ka gore so se ne sa ke sa kgone go se dira ke go a lefielo le ee o ne a tla tsaya matsatsi a ka nna mararo a le ko borakallo a le ko borakallo jalo a ya lefelong mm. go ne gona go na le go gong ko borakallo ko di ga ke ise ke teng um mm. eh, ke dio dingwe fela tse fitlhele ka re ka re pela a tsamaya ka gore stale o tshwara eighty five ngwaga e be ke bone gore na re ko lefelong ke ka dira jalo ee so a naya lefelo ga bo a ko mang mang o tla ba mo file tshupentshwe ya dikoloi mm. re fitha re ke tshwarase mosadimogolo lona o accurate ka sekgowa mm. o dira dilo tsotlhe ka botswa pelo so o ne a sega direkere tsele ka o ka rodise dilo ka motšhini mm. a di lekalekanya a ba a meta lefelo lele nna go itse gore lefelo la ko ga seloi ga le somoge ditlhokwa lefelo la ko ga seloi le bokete a ba nnela lefelo ke ne ke rekisa lefelo three rand fifty ya mme e ka re le simolotsa ka two fifty pele le tlhatlhoga le simolotsa ka two rand fifty mm. mosadimogolo a ko ga o ne nnela lefelo a nnela letswele le gorofo mongwe o ne a tla re ne a mo tlisetse eh, chillis e ne e lengwa go gong ko rustenburg mm. ga nne ba ile rustenburg ne ba mo tlala ka chillis ya gorofo a neela dilo tse tharo tsa gore ke ya go di rekisa um ke ne ke le ditlhong tsa go ya go rekisa mm. ke le ditlhong tsa go rekisa mme gone o tshwanetse ya go rekisa ena na o fetsa o tlhopha le matlo a kere ka go ditlhong fale fale go na le lekgarebe le lentle o tsena gore le go bona o rekisa lefelo kana o tsena sekolo le ena ka moso tsoga o tshwanetse o ka moso ko sekolo ka moso ga o tshwanetse o re wa bua a ke re basime yana ba malatsi a ba re ba meka ha o ba meka mo ka moso tla re ka moso e ke meka yana a ke a mbone ke rekisa lefelo go ga bona so nna go rekisa go simolotse ko nna re yana motsadi magolo nthare ngwana ka ka gore wa re o tsena ko motswedi ga o batle go tswa ko motswedi tsaya dilo ke tse o rekisa lefielo tsa chilisi tsa letswai tsa letswai le le gorofa ke ne ke rekisa dilo tseo yalo sebaka sa dingwaga ke rekisa dilo tse um ka gore le gone go rekisa dilo tseo go simolotse nyana ko ke santse ke le ko nka bare so go gogile sebakanyana ko motsweding ne ke tshwanela ke go rekisa ka gore ne ke palama kwa nna go te ke itirelele scaftini ka re ga re batle go paka dijo re batla go tshola madi ke itirele madi a scaftini. Ee, jaanong ke gotse fela jalo. Sengwe sa di-highlight-e tsa botshelo ba ka se ke tleng ke se gopole, ga ke gola ke ne ke le motho o bogelwang ke sa lemoge mare. Ke ne ke kgona go irelwa sekele yana, ke dikaganyediwa ke opela diatla ke opela. um ne go na le pina ya varvas j ne o le kae ne ke irelwa sekele nne e le nnala ke kgonang go e opela monate ne ke irelwa sekele ke be go opiwa diatla nne ntse ne o le kae oba jwa moso nako pirates ne go le kae ne o le kae go opela diatla ja um eh, go ne go na le mosimane mongwe o nna a kgona go raya eme kgakala ba nkgwa ba re tonto ore pontsho e ne ke na le tagline engwe ne ke re ba ntimile na male so so e lefoko lo ga ke itse lo rokeng ne ke le tsaya kae so ke ga ke fetsa ke bilo ka lone so mo motseng o kgona re motho utlwa le kwa bankgwa ba re pontsho e be ke betsa line e laka so mo ne ke le mothonyana o o irang dilonyana ke bogelwanyana ke bogelwanyana ke bogelwa mare ke batho ba tle ba re ke rata attention ka nnete ke le mongwe le ke be ka ra ke ga ke rata attention ke goge ke a gogela ke na le kgogedi jaanong ke botshelo fela bontsi dilo tse di mo botshelong fela o amogela gore o oh, nna ke motho ntsi yana mme ke lemoga ke setse ke godile gore mara wa itse mona ne ke na le go kgobokanna ke ira one two ne ke na le go kgobokanna ke ira one two ne ke na le go bina fela ko collegeng ke le motsona fela ne ke dilo tse ke gore ke ne re diapara tsa di-sixties e leng mm. maotla di bontsatsi e leng ke borokgwe botlamo tomo ga botla jaana ke ke sutu fela e fitlha ko tlase kwa yana e be nna leoto le lekana ko college ke ga ke e apere ke bina go lipetsa dipina tse di ntse tsa bo bujo mujo ke bina motsadi mogolo mo re la e bontšha le kwa ba ro ga jo le ko college ga a gona motho o jwala ka dira di o jwala ka dira di le ne ke sna na ko e kalo kalo ba yana no ba ne re ba batla marano leitlhong gape leitlhong inyatsa ke le go inyatsa o feel go dire so se ga di ee re tswa ko motseng ke ntse a kena le madi a scaftini ko collegeng ga ke tswa mo motswedi ke ile mo na ke tswa ko motswedi ke tswa go bereka mo shara o nkutlwa hmm. ke le o ne ke le 18 years le ma anna e be ke ya go bereka mo shara ko mo shareng ke tswa go bereka kgwedi tse tharo. Mo kgweding tse tharo tse, kgwedi eo mo weekend e nngwe fela e be go ganahala gore ke ye go fitlha, ke a go fitlha foo gotwe seopo, go fitlha gotwe seopo, ee fo ne o ile teng,
ke tswa go fitlha ko gotwe seopo monna mogolo mo. Gakitse ga o le ngwana ke wena o ke nngwe ya di-experience tse e leng gore tota ga ko kwa di lebala dilo tse, mme ke berekile ko mmošareng ka tse re tsena mo fridge-ing ga twe re bontšha mo moswi o reyang go mo fitlha o ka kwa ga moswi o mongwe le tshwanetse le ntshe mme o pele le mme fa e be le tsa re o le mmaako tafole e be le ba mme. o bokete kete yana so ga re ke latlha le busetsa ntate o le ka ko moraga ga go bokete kete kete ke ke ne ke le monyenyane le ma monna bona gone anong o a tumela foti o a tumela foti ga ke bone di mmaselenyana le nna o kare ke botokanyana ma ee ke ke ke ke ntse fela yana ee. mma ke thata mona ke thata ebe le mao eh, ntate o le re mmona re mmona okay motho wa rona ke o shapo kgantele ba ga bone ba tla gape e motho le tshwanetse le mo apeseng he e modimo o apesiwa ke ko re gola a ya go bile ne go lela bone re tswa go mmona fela ka mosware a mo apesa ka mo ba tlise ba diaparo tsa go di swa phakela re a mo apesa ga sena re mo apesa ke re wa go tsamaya maitse bone mm. re bo a re mma first time ga ke ya go bogara go bula fridge le ne ke le excited nyana kula bona so se se ntšhwa mm. re butse fridge le ke bona ga four mare two three four ke highest tlhole ke ipatla mare ke setse ke amogetse ba re re mo mmerekong o e mosimane o ke bereka le ene re babedi ra go fitlha re le babedi a nka e ka mo latlhelela diatla ee. e be go ya ka e be nna gore ntate o le raya go mo fitlha ga tsatsi le re ile go mo preparela gore wa maitse ba wa tsamaya mm. go ne go na le ba bangwe ba ba baakanngwang a kere baswi ba bangwe ba ba ko gogiwang teng ko bangwe ko malapeng a malapeng experience e le a ke itse re tota kere o itse gore kula bona o swa bogatsu ya e bolaya bogatsu ka gore ne ke le monyennyane Morago ga fa ga ke tsere sebaka go ja nama ne ke sa fete for O_B_C, ne ke sa ye O_B_C ha o ne o ka se ko ntho me O_B_C ke ne ke sa tlhole ke ja nama sebakanyana. Mare ke ga o gola ke ga o ntse ke before ke ya college kana dilo tse. Wa re o ne o le santsane o le. o le monnye ke le monnye nna ka rona o sentse o le lesea ke le 18 years ke ile go apesa mm, moswi ke belela gore so se se se rileng fela gore ke se ka nna selega selega gore e ne e le mogolo golo mm. golo ne e se mmotlana ga ne e ne e le mmotlana ke be ke be nka bo nwa tagwa le go ta ke fetsa mo mo di nna re fa yanang ke ga dintsi di ga le tsholetse a ne ke le a bana ya ne le reka nama wa ne le reka ke sa ne go sena bo khabitšhe ewa wa ee. ya ke ke ke godile jalo le mao ee ya mm. so go gore batho ba bantsi ba tle ba re le bogolo segolo jang rona um batho ba bantsho um ra tle re re basadi bagolo kgotsa bontatemogolo ba rona ga ba re tlogelela sepe kgang ya gago e fetsa go mpontsha gore le ga o ka be wa be wa rata wa re o dirisa mafoko a mosadi mogolo o go tlogeletse boswa thata o go tlogeletse botlhale ba gore o kgone go tshela um
tota le jang jaana ke phela ka matlhale a gagwe Ga e se matlhale a gagwe ke phela ka mowa o a sa leng a o ntshetse ole o phela o mpha maatla. Lemao ga ke bereka okay ke feditse sekolo ke a market-a thata jwale ke aim ya ka ko go na le. bo gore o successful a ka re bo gore o achieve-le eng. Nna mo botshelong bo ya ka ga ke simolola college ne e le gore ke wa e ba ntsaya ba re ka gore ga re na madi a mantsi-ntsi pontsho ya gore re ka go goga go fitlha ko N six. N three ya motho ga a na le N three wa o a hirega then at least after o sena N three e be o bo o 'ira o kry-a mmerekonyana then o bo o re trade certificate-nyana. o bo o ka nna wa tsweletsa di N four, five, six o bo o kry-a diploma then o tla ikaga go tswa foo plan e ne e le gore ke tla ikaga go tswa foo. Mme gone ne ke batlile go dira sound engineering ne ke sale ke tswa ntse ke rata dikatara ke sale ke rata go nna D_J e be ke discourage-iwa ke cousin ya ka tota ga discourage-a nna o discourage-ile ba nne ba go ntsenya sekolo ba ba raya gore. Motho o kgang ya batlang go e dira ya go mme a e tle go dira tšhelete ka gore go na le bo D_J Mmuso o utlwa re ke tsamaya kae, go na le bo D_J Mmuso go na le bo Skido ya go compete-a le batho ba D_J Sbu o ne a santse a sokola go tsena mo industry-ing so ke ga mpha di-example ka bo Sbu, Black Coffee. e ne e le gona a tsoga so ke ga mpontsha gore ke ya go compete le bomang so wa bona gore ke ganitsitswe ke motho fela gore nna ne i was up for for sengwe le sengwe mm. kare sound engineering e maphata a mararo ga e le gore ga e ise a oketsege E ne e le ya live mixing ke gore ga batho ba perform-a wena
wa tswa kae o balance-a mantswe a bona gore a tswa le perfect le ga ba le mo di-studio e seng not studio ko re di-live performances mo go bo Benjamin Dube go na le di-backing vocalist tse seven so ntse ba seka ba feta-fetana ba le ene go na le ya ko studio-ng ya gore. ga mo ga sia ga sa ka ko ka fa wena wa control gore sound e yang ko setšhabeng mo radio e be e siame e be go nna le ya gore um ke ya studio a kere mm. then wa go ya ko ya productioneng yeah. so no tla be ke itlhophela gore ke ya go tsaya efe ga tsone di le tharo ya so mothako o le a ba a nkganela ka so so mme nne ka nna le opportunity ya gore ke bereke le motshimane molago te dikabelo mokgope or ya mokgope ko Pretoria ko kerekeng e nngwe kwa ya Bethesda ne ba na le le di live performance tsa sontaga le sontaga ne go perform-iwa live o itse dikereke tsa bazalwana kere ga ba letse pina ba le ba opela so ne ke na le go ne go na le ntate o mongwe ba re Brass Bucks, Brass Bucks ga batho ga ba mo itse thata ba re is one of batho ba e leng gore mo mo musicing ba kotsi mm. and then ne mo one gospel yeah. ga nne go iriwa di-auditions tsa gospel auditions go iriwa di jaaka go na le mm, di-idols yeah. so ga nne go iriwa gospel ke one ya di-judge tse ne mo ne a le mo paneleng ya di-judge tse ne e le foo ga o ka nne o lebelela di ne go na le mo mosetsana ya ba mmogo teng tokoso ga nne o leba di-backing vocalist tsa gage ne di tswa ko kerekeng e ne ke bereka ko go yone eo ne ke volunteerile koo um mothako o ne ke mo thusa o sorry DK o ne a bereka ko radio pulpit e le sound engineer ko teng so ga nne ke le ko kerekeng e le nne ke le exposed to batho ba ditalente tse dintsi and-e ba e leng gore ba mo ba mo di-field mo industry-ing klare ga ba ga ba leke go tsena so ga ke tswa ko Pretoria e le gore ke boela mo Lens eh ke ga e le gore o mongwe ntha re monna re ba ra re ke DK le nna le matimba le nna matimba le nna le matimba re fitlhe ra ithutela go mixa kwa ee. um for dingwaganyana tseo then ra nna sharp mm. so di mana ba re lona ka re le stelele sharp dk go na le kwa berekang teng on a full time base di-weekend o ko um mm. eh, lona ke tla kopa gore ga ke ntse ke tlo ke batla go ntsha album so ga ke ntse ke ra di-life performance ke batla gore ke tsamaye le lona le ntirile le nconnecte le sound le nchecke le sound mm. ke ga ke tswa ko pretoria e le gore ne ke setse ke ke tsena mo legatong leo e be go sa direge ke tla go nna ka fa ke dira dikhosonyana tse di short yanong bo ka bo corner stone re dira bo di-computer go te nna o ikoketse koketsa go tswa ka go bereka call center ke a bona bona gore um ke a tle ke gore ke re invoice ke a bona gore dikhoso tse di thusitse mone ke dule ko yanong ga ke tswa ko ne ke setse ke utlwile Ga ke ya go tla gore ke fudugele Midrand, go fudugela Midrand kana ke ne ke le ka nna D_J le mang. So twenty ten ne ke le D_J e e tumileng ko Hopa. Ne ke re go raya ke re kana nna ke go itse go twe Ngabs mone. Yeah, leina le Ngabs le ke di Ngabs le deep. Ne ke le D_J. Ke kopana le mmago pono le ponagalo ke le D_J Ke ne ka bidiwa, go na le fa nkileng ka bidiwa D_J Waka Waka ka twenty ten. So pina ya Waka Waka ga se pina ya house akere, then nna e rile ke mix-a e be ke e pega mo house-ong ya be e dumela, ga tlhakatlhakana, ga nna mmudubudu, ga tlhakatlhakana. So. bo D_J ba bangwe be ba e kare ba e nyatsanyana. E kile ya re tsatsi le lengwe ga ke ya ke lebile fo ne ko Heineken ka ne ke letsa thata ko Heineken le Nthabong ne ba re Chaba ne e le ene resident ne ke letsa le ene. Ga ke tsena ke tsamaya ke utlwa Mothapo pina ele ya Lediwai pina ya wa ka wa. E o e mix-itseng.
Ya Lediwai ke motho ka kwa ga ke a e remix ke e tse re e le royal. ke be ke e tshameka le dipina tsa house ee ga ke a e remix fela ga pina e nngwe e fela ke ga ke e tlhatlhaganya ke ga ke e tlhatlhaganya le waka waka so ke ga e nna gore go nna moruso